Яз фасылының беренче ял көне белән дуслар. Барчагызга да имин көннәр теләп тапшыруны башлыйбыз. Һәм почтаны барлап, Рәйсә Мясун кызы Батыршинага юллаган котлау сәламен укып китәсем килә. Безнең дустыбыз һәм сыйныфташыбыз Рәйсә Батыршина 1963 елның 4 мартында Яңа Мастяк авылында гаиләдә өченче бала булып дөньяга аваз сала. Аңлавыгыз буенча, быелгысы елда без, сыйныфташлар, бер-беребезгә менә шулай матур сәламнәр юллыйбыз. Моның сәбәбе күркәм түгәрәк юбилейлар. Шуңа Рәисәбез дә бүген әлеге тантанасына ирешкән көндә аны назлап, җылы теләкләргә күмергә ашыгабыз. Беренче очрашуыбыз һәм әйбәтләп танышуыбыз да әлбәттә мәктәптә булды. Белем тупларга килгән балалар арасында Рәисәбез бик акыллы, тырыш, тыйнак, шул ук вакытта бар нәрсәгә дә өлгер һәм җитез булды. Сыйныфташлар арасында абруй-ихтирам, укытучылар арасында да мәхәббәт һәм хөрмәт казанды. Тырышлык куеп белем алды. Һәр вакыт без сыйныфташларына игътибарлы булып, хәленнән килгән кадәр ярдәм итте. Бергә укыган еллар алар иң матурлары булып истә калды. Кайтарып ла булса иде дип уйлана һәр адәм баласы үз гомерен. Менә без дә еш кына искә алып, кайтарырга хыял белдерәбез. Әмма олыгаеп җиткән апа-абыйлар гына еш очрашуларда күзгә-күз карашып уфтанып куябыз. Булмый шул янәдән балачакка кайтып. Менә Рәйсә дә мәктәпне тәмамлап Ульяновск шәһәренең книжный техникумында белем алды. Кулына дипломын алган яшь белгеч буларак, Иске Мастяк авылы егете Агрусев Фәритне үз юлында очратып, матур мәхәббәткә тулып гаилә кордылар. Яшь пар үз бәхетләрен эзләп ерак Мәскәүгә күчеп тә киттеләр. Анда да алар югалып калмады. Авыл балалары буларак, җиң сызганып эшкә алындылар. Гаиләне бәхетле итеп, тормышларын матурайтып, бер-бер артлы ике лачындай уллары Рафаэль һәм Руслан тудылар. Аларны чын кешеләр итеп тәрбияләп үстерергә күп көч куйдылар. Тырышлыклары бушка китмәде. Алар да, әти-әниләренең йөзләренә кызыллык китермичә, үз гаиләләре белән матур тормыш сөрәләр. Әти-әниләрен бәхетле итеп оныклар бүләк иттеләр. Хәзерге вакытта дустыбыз лаеклы ялда. Оныкларын үстерешергә ярдәм итеп, матур көзләрен каршылый. Арабыз Рәйсә белән ерак булса да, чакрымнар бер генә дә тыгыз элемтәдә торуга комачауламый. Рәйсә һәрвакыт бар очрашуга да килергә тырыша. Гел элемтәдә булып, шалтыратып хәлләр белешә. Кадерле дустыбыз, сине чын күңелдән матур юбилеең белән котлыйбыз. Исәнлектә, саулыкта, алда Ходай язган гомерләреңне пар канатың белән бала-оныклар бәхетенә күмелеп каршыла. Гаиләгез күген бернинди кайгы болытлары капламасын. Бәла-каза, кайгы-хәсрәт сезне уратып узсын. Ешрак күрешеп, бу бер көнлек дөньяда алда да дустым, сыйныфташым дип аралашып, барчабызга да Яшәргә язсын. Без сине барыбыз да хөрмәт итәбез, сагынып күрешүләр көтәбез. Сыйныфташым, сиңа сәлам итеп, без юллыйбыз изге теләкләр. Олы сөю, сагыну, хөрмәт итү булсын бүген бездән бүләкләр. Гади, сабыр, олы җанлы да син, кылганнарың бары изгелек. Кайгыларсыз үтсен һәрбер көнең, бәхетләрең булсын гомерлек. Туган көннәр ел да кабатлана. Ләкин кабатланмый үткәне. Бәхет, шатлык һәм тазалык белән килеп торсын иде көткәне. 60 яшең белән котлап, зур бәхетләр сиңа телибез. Үзең кешелекле булган өчен олылыйбыз бүген сине без. Хөрмәтле Рәйсә Мәсумовна, дусларыгыз сезгә дип бүләккә матур җырда сайлап, теләкләренә үргәннәр. Әйдәгез бергәләп аны тыңлыйк әле.